Min jaf kemm nużaw kliem fil-ħajja ta' kuljum li għalkemm nafu fejn għandna nużawh għax hekk għallmuna jew inkella għax hekk smajna jgħidu lil ta' qabilna, fil-verità ma jkollniex l-iċken idea xi jfisser jew inkella għal xiex ikun qiegħed jirreferi. Dan huwa li se jipprova jwieġeb il-programm Etimoloġija. Fi kliem sempliċi, l-etimoloġija hija dik il-fergħa fil-lingwistika li tistudja l-oriġini u l-iżvilupp storiku tal-kliem, kemm fil-forma u anke fit-tifsira tiegħu. Mela filwaqt li definizzjoni tgħidlek sempliċiment xi tfisser il-kelma li tkun qed tuża jew qed tfittex, l-etimoloġija tidħol aktar fil-fond u tfittex l-oriġini tal-kelma u kif żviluppat tul is-snin. Ngħidu aħna fil-Malti għandna ħafna kliem li ġej mill-Għarbi, jew aħjar mid-djaletti tiegħu u li anke jekk għadna nużawh sal-lum il-ġurnata, bl-iżvilupp tal-Malti tul is-snin, dan il-kliem telaq mit-tifsira oriġinali tiegħu u kompla jiżviluppa, sakemm wasal għandna, xi drabi, b'tifsira totalment l-oppost. Matul dan il-programm, kull ġimgħa se nkunu qed inħarsu lejn żewġ kelmiet, frażijiet jew idjomi li nużaw ta' kuljum jew inkella li kapaċi niltaqgħu magħhom ta' spiss, biex nifhmu aħjar l-istorja u xi kultant anke l-kurżitajiet warajhom, u anke naraw kif it-tifsira tagħhom żviluppat matul is-snin. Tiskanta kemm il-lingwa hija ħajja u kif tiżviluppa tul is-snin.

L-ewwel kelma jew idjoma li se nintaqgħu magħha hija id-di u d-do. Din użawha meta nkunu qed nirreferu għal tnejn min-nies li dejjem tarhom flimkien. Dawk qishom id-di u d-do ngħidu aħna meta nkunu qed nirreferu għal xi żewġ tiħbib kbar. Hemm imbagħad idjomi simili li nużaw bħal ħobża u sikkina jew inkella qishom parilja, jiġifieri iż-żwiemel li jiġbdu l-istess karozzella. Imma din tad-di u d-do anke jekk nużawha l-ħin kollu, nafu xi tfisser, minn fejn ġejja. It-tweġiba hija sempliċi, mill-port ta' Marsamxett. Din il-frażi tkompli tikkonferma kemm il-lingwa hija ħajja u tan-nies, għax minn dak li nosservaw ta' kuljum, jiġifieri minn żewġ bċejjeċ tal-baħar, immunkati flimkien, missirijietna ħolqu din l-idjoma li għadna nużawha kontinwament. Fil-fatt, f'dan il-każ, biex nifhmu aħjar it-tifsira,

Sewwa minna, mhux ngħid l-ikbar parti minna, parti sewwa minna hija wkoll l-istorja tal-bniedem, tal fil-kastana tagħna l-Maltin. Għaliex meta nsemmu ċerti espressjonijiet inkunu qed nirriflettu ehm, fejna fina parti mill-istorja tagħna. Klip żgħira, tkun sinopsi żgħira. Id-Dieudo għad immorru lura għaż-żmien l-Ingliżi, qisu 1800-1900, il għaliex dawn huma ismijiet ta' żewġ gunboats, biċċiet tal-gwerra tal-Ingliżi. Waħda kien jisimha HMS Dee, għax il-gunboats u l-bċejx tal-baħar tal-Ingliżi dejjem bl-HMS, Her Majesty's jew His Majesty's Ship. Mela waħda HMSD u l-oħra HMS Don, D-O-N. Għaliex jisimhom hekk? Għax dawn l-Ingliżi tawhom isem wara żewġ xmajjar għal żewġ xmajjar fl-Iskozja. Id-D, D double E, u d-Don, D-O-N. Issa, meta aħna l-Maltin konna nkunu qegħdin fejn naf jiena, mixjin fit-triq u naraw tnejn ngħidu wara daw dejjem flimkien ishom id-D u d-Don, għaliex ngħidu hekk? Għaliex id-D u d-Don, l-HMSD u l-HMSDon, kienu dejjem ankrati ħdejn xulxin, l-ewwel Kalkara u mbagħad anki l-Maxtut mal-bajja tal-Imsida. Allura ġew sinonimi, bħal meta ngħidu dawn qishom ħobża u sikkina, ħabel u satal. Sewwa? Jiġifieri dawn huma wkoll espressjonijiet li jfisser oġġett imur dejjem mal-ieħor. Sewwa? U din allura ħarġet minnha ishom id-D u d-Do.

U mill-port ta' Marsamxet se mmorru ftit il-bot, mhux biss fi żmien immissa anka fid-distanza. Fil-fatt se nitkellmu fuq kelma li l-oriġini tagħha nsibuh fl-Għarbi. Il-kelma li jmiss hija f'sikti. Min jaf kemm-il darba tqum filgħodu u ma tħossokx tajjeb, forsi tkun ma tiflaħx jew ma tkun tiflaħ tagħmel xejn għax tkun għajjien u tgħid, M'iniex f'sikti. Nistgħu nużawha wkoll għal xi ħadd li ma jkunx jaf x'inhu jagħmel u ngħidu, Dak mhux f'siktu ta'. Nużawha l-ħin kollu, kemm jekk ma nifilħux jew inkella meta nkunu ma nifilħu nagħmlu xejn għax tant kemm inkunu ħdimna matul il-jum li filgħaxija ma nkunux f'sikkitna. Imma minn fejn ġejja din il-kelma? Għandha x'taqsam mas-sikka tal-baħar għax ngħiduha kif inhi tixbaħha, imma assolutament mhux il-każ. Bl-Għarbi din il-kelma tfisser sempliċiment triq. Għalhekk hawn għandna każ ta' kelma li l-Maltin matul iż-żmien li fih kienu inqatgħu mis-sors tal-lingwa, jiġifieri mill-Għarbi jew id-djaletti tiegħu, flok ramewa jew taw għal ġenb, komplew jiżviluppaw jew iġebdu xi ftit jew wisq it

Jien ngħidlek illum m'iniex f'sikti. Tifhimha l-espressjoni, però x'inhi dis-sikka? Din is-sikka li jitkellmu fuq għas-sajjieda, jgħidilha mort batt it-tali ħuta minn fuq dik is-sikka. Is-sikkek magħrufin madwar eh, il-posti ta' Malta eh, is-sajjieda jkunu jafu jiena nistat fuq dik is-sikka. Immur fuq dak il-post hemm sikka hemm bla, però din hija sikka totalment differenti, mhix dik is-sikka li ngħid jiena m'iniex f'sikti. Hija sikka li fl-Għarbi hija kelma sempliċi u komuni ħafna eh, fid-djaletti għara, speċjalment id-djaletti Eġizzjan, li tfisser triq. Triq, mela jiena minix fit-triq ti, minix inħossni sew illum, minix siktu, jew dak mhux siktu, daka donnu għandu xi problemi mentali ta' saħħa, eh, xi ħaġa ma mhuwiex fit-triqtu, mhuwiex fit-triqtu. Fil-fatt, jiġri anke fl-Arbi standard, l-Arbi standard, għal dak li huma railways, eh, ways tar-rail tal-ħadid, bl-Għarbi sempliċement it-traduzzjoni li sabula hija s-sikka l-ħadidija. Eh? Il-ħadid, eh? ħadid, hija bħal meta tajt melliħi melliħija, Malti Maltija, eh, Belti Beltija. Ħadid ħadidija jew ħadidi, skont ikkunx maskil jafem milli. Ma sikka ħadidija, railway, sikka ħadidija. Veru ikun hemm il-bidla mal-medda ta' snin, mal-miet ta' snin, kull lingwa tagħmel hekk, però il-qafas tal-lingwa Arbija hemm għadu hemm qiegħed tifhem għalhekk importanti anke fl-istudju tal-Malti li nistudjaw l-Arbi ħalli nifmu dal-element Arbi, fimt? Fiex jikkonsisti. U ma jikkonsistix biss fil-lessiku ġifri li aħna għandna kliem li ehm, huwa komuni, qed tifhem art, sema, baħar, klim komuni mal-arbi, ma mhux fuq dak il-livell biss, mhux lessiku biss, mhux il-vokabularju biss, mhux klim separati biss, għandna wkoll il-binja tal-lingwa, il-binja tal-lingwa, eh, ovvjament mal-medda ta' żmien żviluppajna. Illa lix dak li daħalt minn mitzenilu, eh, minn mitzenilu ma kienx hawn computers, ma kienx hawn sistemi ta' gvern kif nafhom illum, demokrazija, qed tifli l-klim Eh, għanna gvern mit-Taljan, demokrazija mit-Taljan. Fimt, eh, għaliex mit-Taljan u mhux mill-Arbi? Għax dak iż-żmien ma kienx hemm bżonn daw il-modelli eh, politiċi. Imma jekk tanalizza l-kliem, fimt issib li natura sema art l-affarijiet bażiċi daħlu mal-Arbi. daħlu mal-arbi. Ġviri eh, huwa għadu importanti ħafna l-element arbi, huwa eh, ovvjament illum il-Malti mhux arbi, il-Malti huwa Malti, lingwa għalija, però però il-qafas, il-qafas li qed iżomm din il-lingwa huwa kollu arbi. Arbi dialettali, bħal muma dialetti oħrajn, eh, u issa biħtana u li minħabba li aħna gżira, l-Arabi li daħal minn mit-senilu, inqabad fuq żewġ gżejjer tlieta Qed tifhem, u ma kellux fejn jiżviluppa ma' djaletti oħra. Allura aħna żviluppajna eh, dal-arbi li daħala u bqajna bih eh, naraw li naqdu l-funzjonijiet eh, tal-lingwa tagħna b'xi mod. Oh, sallu malla jbierek. Eh, Il-Malti huwa eżempju ehm, eċċezzjonali.
U b'dik l-informazzjoni ġejna fi tmiem l-ewwel programm mis-sensiela Etimoloġija. Il-ġimgħa d-dieħla se nkunu magħkom b'aktar kliem interessanti biex flimkien nifmu aħjar dak li nkunu qed ngħidu ta' kuljum. Sa dan it-tant inkomplu nożżu l-lingwa tagħna, nużawha u fuq kollox nippruvaw nifmu dak li qed ngħidu għax hekk biss nistgħu nifmu kemm il-Malti huwa sabiħ. Saħħiet.